Salam emel daja ha bugün sizler bilen bilelikde HSK 4-üň 9-njy temanyň grammatikasyny geçes. Onda başlalyň. Birinji geçjek grammatikamyz nando. Nando näme? Esasy manysy geň galmak, ynanmazçylyk, garşylyk bildirýän sorag sözdür. köplenç jogap garaşmaýar, retorik sorag bolýar. Ýagny munuň manysy giň galmak. Mysal üçin, Eý, hakykatdanmy, näme, dälmi? Wa, birhili giň garyp bir zat sorajak bolsaň, hakykatdanmy diýende, şo nanda, isteseň maýam köp bilýäň. Indi aşakda serediň, ýeke jomut, indi aşakda manylary bar. Ine, türkmençe, türkmençede köplenç hakykatdandamy, nämedenmi, bolmandamy, ýagny aýtjak bolýan zadym, şeýlemi, hakykatdanmy diýip haýran galyp soraýan zadyňda ulanylyşy geň galyp soralanda bir zat geň galyp sorajakda şony ulanýaň. Bir zadyň bolmajakdygyny ýa-da nädogry görkezmek üçin. ýa nädogry şoka girip nädogry diýip soraňda ýa-da eý bolmaz mysal üçin boluş mümkin däl impossible diýip şey etýäň şonda ulanýaň köplenç bu may bilen ulanýar köplenç nando bu may bilen ulanýar gurluşy nando goşmak jümle goşmak ma ýa-da na ýa-da nando jümläň özi Sorag belgisi bilen ma bolmasa-da bolýar. Hökman sorag belgisini isleseň goýaň, isleseň goýmaýaň. O hökman goýmaly diýen ýeri ýok. Mysallar. Nanda, ne bu judama? Näme sen muny bilmeýärsiňmi? Şok bolup, näme sen muny bilmeýärsiňmi? Ýa-da Nanda, ta bulaý diýip, Hakykatdan ol gelmeýärmi diýip, mysal üçin sen onuň üçin podarkalar, zatlar taýýarlap garaşatyň ýene bolmaz. Hakykatdan ol gelmeýärmi diýip bir hili nastroýeniň gaçyp şoka düşüp soraýaňda. Nando jaýaň jogap bu duý. Bolmanda muny etmek ne dogrumy diýip heýran galyp soraýaň. Bolmanda muny etmek ne dogrumy diýip. Ýa-da Dikejamut, näme men ýalňyşdymmy? Nanowat sola, şeýtirip, nanowat sola diýip haýran galyp soraýanda, näme men ýalňyşdymmy diýip. Möhüm düzgünler synagda çykýar. Serediň. Nando bilen berlen soraglar köplenç ýok, däl manysyny güýçlendirýär. Köplenç Hody din bu men bolýar. Jogap garaşmaýar, pikir bildirýär. Adaty ýalňyşlyklar. Nando adaty e, serediň X Nando adaty sorag ýaly ulanylmaýar. Hakykatdan maglumat soramak üçin däl. Ine şularda ulananok. 7. Gysgaça. Nando geň galyp garşylykly sorag, ýa geň galyp garşylykly sorag, köplenç retorik sorag. Köplenç bu meý bilen gelýär. Test. siz üçin özüňizi praktik etmek üçin dogry wariant saýlaň. Rugo Nando Inve ne özüňiz ne bu juda üçin ten koşuma. Görüňizden 2 3 4 5 6 7 aşa muny özüňiz işleň jogabyny anyk edip bilmek isleseňiz meň maňa ýazyp bilersiňiz. Serediň, altynjy, Nado adaty maglumat soramak üçin ulanýar. Dogry ýa-da ýalňyş özüňiz belläň muny. Şo manysy dogrymy, ýalňyşmy özüňiz beräň. Belläň. Nado köplenç bu many bilen ulanýar. Dogrymy, ýalňyşmy özüňiz belläň. Indi tongo, tongo grammatikasy. Esasy manysy tongo üsti bilen arkaly geçmek Mysal üçin, üstünlikli geçmek synagy barlag kontekste görä manysy üýtgeýär. Ýagny ekzamenden geçmek, o bu geçmek, ine serediň, feýl hökmünde geçmek, geçip, geçmek. ulanyşyp, bir ýerden päsgelçilik päsgelçilikden derwezeden geçmek. Mysala, hmm, ta tong gola zhuo qiao, ol köprüden geçdi. Ikinci mund üstü bilen arkaly manysynda. üsti bilen arka almanysynda bir işi haýsy ýol bilen edilendigini görkezýär. Ýokardaky bir ýerden päsgelçilik derwezeden geçmek mysaly. Ýa fiili hökmünde, munda aýtma 2. Fiil hökmünde geçmek, geçip, geçmek ulanylyşy aşakda. Ýagny bu manysy bir zatdan geçmek diýen manysy. Muň many